e se hi mpelampela mali yo ringana two million yi nghenini akhawuntini njhakeni vele yi huma ka akhawunti ya le tiyakeni lexi nge tirhi lexi a yi xi kumanga hi nawu lexiwani yi mi khomele vumbhoni richard mudawu kahlekahle i teke mali yo ringana two million hinkwayo two million two million hinkwayo holobye ku penga swi sweswo musi so batho va dorimi ni ka va ri khaminene batho va xi diva swi ri voni va ve xipayi

masungulo yanga
ndhawu mina loko a ri mina wena ni nga taza ni suma sweswo swa masungulo yanga na mahetelelo yanga wa se va ri no nyanyuka leswi mi nga nyanyisa swona mhani ni nga ta swi endla ntle u le teng so se tsebang re sa se tsebeng yes julia ke ntsingwananga ka bale apa H2 headlines dzi khou amba nga Richard Mudau kha vhale page 2 the rest ah, rubbish songo vhala
Vulavisisi bya holobye endzhaku ka hoyihoyi ya le Tiakeni, Banana Plantation, byi kume ku mukanekisi-nkulu, Moyo i tirhise matimba ya yena hi ndlela ya rigombo ku a sindzisa nkulukumba Richard ku a n'wi lomba mali ya le tiakeni. Yini?
Erini, i ntiyiso mhaka leyi? Hey, Spar, tshika n'wana a hlaya. Khakhayisi phandovhala n'wana. Mukanekisi-nkulu Moyo i teke mali ya le tiakeni ku a ya pfala mali ya tindzawulo to hambana-hambana ta xikanekisi leti a nga ti dya hi ndlela ya vukungundzani. Vulavisisi bya holobye byi tlhe byi kuma ku nkulukumba Mudau i tikume a ri ku fambiseni ka nsimu leyi a yi ri hava mali endzhaku ka mhaka leyi leswi nga endla ku a tirhisa mali ya yena ku hakela vatirhi eka tin'hweti to hlaya.

ku dyi dya mali ya le tiakeni hayi hayi hayi hayi hayi ya wena hayi a hi nga swi langutelanga sweswo
jwale wa tsalanga ka kense no yi pfuna mulato a ka ronyiswi ke lixuti le a mi nga vileli tani ya vulavula na yena hayi nkon'wana ni nga si famba kumbe ku va hi ni khensa ku ku ti ku hi hlantsweni rhuti ehungu leri ri hi pfune ngopfu va ri lunghisa timhaka to tala eh, mhani wihi eh. eh, na n'wina wosbar hmm? na ndo hamba kale nda ri rich rich mudawu u do swi lukisa hi swithu ah, ah, swi tshamisekile ah, u le ntiyiso mudawu hi leswi swi ngeni ya vona khensa
Richard? Hello, Julia.

i lo hunguka i cemela yini se
ku cama munhu kumbe ku cama mbuti e wena hi xavisa timbuti la kaya
bava no vula kumbexani timbuti ta n'wambofu ti nghene hi mafasiteri la kaya miyela mani i nga dzaheli la ndlwini wa swi ku humelela yini wena
richard va n'wi voni nandzu bava eka swiahle hinkwaswo swi le takeni leyi
a va n'wi vonanga nandzu njhani wena kasi olova bya wena a n'wi nyika mbumboni vanhu va nyiketile mbumboni hinkwaswo a ni swi ti ku humelela yini mina ka phephahungu leriwani hi bava se va nga n'wi voni ku nandzu swi ta njhani hi leri phephahungu bava leri lulaka swona ri holobye swiahle hinkwaswo bya le tsetanga a ni swi ti ku tsale mamathaka lama nga tsalana na nona bava
kensi n'wananga nga ringeti ku tumbeta mintlhava ka we ka mehe rhari wa wena ye i hletaka ku titwa nandzu ku teke hi khema leriya na swi ndzi hlamarisi kokwani sweswo mm-hmm.
loko lowa holobye na ye n'wananga o tlhe a ku a nga voni rhari wa wena nandzu swi ta ku ta mina wena timbevuri. Kokwani phepha-hungu ri ri va papa va hava nandzu, kambe ha swi tiva hi ri vambirhi ku ri a hi ntiyiso sweswo. Ri nga ta ku hlamusela yini? Ma tiva kokwani loko a ni lo yingisela Musa nkarhi lowu hinkwawo ivi ni sirhelela va papa, lexi ni xi vulaka kokwani i ku va papa mina va na vugungundzani kokwani, va nga endla xin'wanyana na xin'wanyana. Mihlolo.
i ntlingo wa yini lowu ni wu dyaku lowu khensani i xitsonga swa yila i n'wana rhukhana vatswari va yena mi ta ndzi rivalela kambe i ntiyiso leyi yona mhaka ni nge tshami hi yona na n'wina kokwani mi vurile hi nomo wa n'wina ku ri vatswari va mina i makhema
wena musa ni tshemba u ta ni hlamusela ku ri ku humelela yini la naswona ni kombela u ni byela ntiyiso ntsena ntiyiso wa ni twa um mhani ntiyiso i ku hi tsan'we rito ra n'wina mhani ni mina na khalanga hi hi endle vulavisisi mhani hi vugevenga bya rich eyi eyi eyi eyi n'wina mara mi ni twa yini mara mi ni twa yini hi kahlekahle mhani i ku mativa a hi a hi ri na vumbhoni mhani a hi ri na vumbhoni hi ku kahlekahle richard i teke mali yo ringana two million eh two million hinkwayo a yi hakela mutirhi lowa wa yena le kaya leyi se munhu wa ku emani na kumbe ni ni nga n'wi kuma njhani n'wana matala wa tiva hambi va n'wi lava a wu nga ta n'wi kuma hi ku a nga ha ri kona la afrika-dzonga munhu waloye hi twa va ku hala amerika lan'wana um vito ra yena va ri njhakeni a ku ri ndzisani ya mufi chauke la ka risinga lava ra rhandzana na na magwinya se swi vula ku swilo swa kona swa ringana ku richard a nghena kotsweni a nga humi Vu- vumbhoni bya kona byi le kwini um vumbhoni byi nyikete holobye u teke vumbhoni ni ka holobye wa swa tipolotiki a tani tani ku phela yena ku ze hi n'wi nyiketa vumbhoni lebyiwani mahlori i ku a hi tiva ku na yena yi lava leswaku richard a va a ri jele se hi ku swi ta pfuna hi swona leswi mina na na na na kholene hi vona hi nga vona nga ku swi ta swi ta hi pfuna u dyondzile loko a wu nga swi tivi ku ri u ta tshemba mani a wu fanele u nyike muteke wa mahungu hayi vanhu lava va tipolitiki na wehe wa swi tiva ku ri a va tshembeki nakatsongo a va tshembeki um mana musa ni ta kombela ku mi ni khomela mhani mani

leswi ko va tihove mani hmm? ma vona vo nyankhandli ndzi n'wina ni tlhe ni mi twa mi ni lumbeta ku mina ni dye mali na richard a ni ri se i vula ku nkarhi lowu hinkwawo lowu richard a nga ri na nandzu kahle kahle phepha ri ri yini a ri vurisi wona na mara wa swi tiva na wena ku lava maphephahungu mani va na ku pfa va thathela thathela i nge va tshembi mani ina swi nga endleka ku ri vuna bya rihlaza swilo leswi kasi swo yini mi nga khweni tumasebo wa n'wina lowa holobye na phepho ri n'wi tshahile a vula ku vukosi hi yena nga yi va mali a tlha a hlamusela ku ri leya sivara mundhawu yi tlhe yi humesa mali a xikhwameni xa yona a hakela n'wina vatirhi va le kahlengana n'wana ka hina A ku kona munhu loyi a kotaka ntsumi la misaveni. Hinkwenu swihoxo ha swi endla. Ina, mara munghana wa swi tiva na wena u ta ku ri yini hi tiyimiserile ku ya ka ka Richard hi ya hi ya n'wi nakatsela na tintangu ta yena hi kombela ndzivalelo. Mina njombo hi ku mina a ni munhu wa tihanyi. Sweswiwani na mi rhamba ne ya le tiakeni ku na nkhuvo.
Se ya ku lungela yini ku le tiakeni? A ni ri mfumo u pfumerile ku hakela mali leyi vukosi a nga yi. tanihiloko mi swi tiva ku ri diaspora leyiwani munhu wa kahle se i te i ta hi endlela nkhuvo kambe i kombele ku hi sungula hi lunghisa khuvo ane se swilo a ti akeni swi vuyela vutshan'wini hlayana hlayana hlayana

yes u na madodwa apa shango ri va dodza ni nge swi voni sweswo a ni tlangi sesi mara richard a wu ni tweli vusiwana mara oh. eh? vone musi vo n'wi gonyanga ntha va ko ni twela vusiwana so na musi va ku ri nne ni va twele vusiwana never mara a ni endla ntirho wa mina richard ntirho wa kwini na u ma kwini ntirho wa kona a ti ri ntirho yi wu wanaka hi muxumo ni ri na ro ya exile vusavasi 1976 ri xevaswa ri korwena south africa xango laxo a ri ntirho u humake heyi mara richard a ni vito ra wena ri basile u nga swi kota ku sungula hansi u kota ku antswisa na nsimu liya ya tiakeni swi va kahle o wa tlanga wena mani wa tlanga wena ri no ambaka ri ni roerwela xango mara vana va ku dominula who the hell are you nkombe ku rivaleliwa richard rivaleliwa
ka va phaya pubva namusi vone va phaphet yanga xipfunga n'wana loko ni ni lava tender ni ta yi kuma Tswatwana. Otherwise ndiko vudza shango lo tori va spy. Va switwa.
Wa tiva mngana. Xiyimo xi le ku tikeni ka Mzeno. Mm, xi le ku tikeni. Wa tiva mhani le kaya leyi. Va ha kota ku ta ni byela leswaku vona a va nge pfuki va ni rivalele nakan'we. Loko ri khalanga himpela va ta tlhela va tlhelela le comeleni leyi. tiva na hina hi leriswe ku himanyana hi mhaka leyo lavisisa rifu ra magwinya a wu na richard ya i mafia wa yi tiva mafia ku ri u rheta bya bavuri wa vona vito ra ra mafra mafia hi munghana wa mina va ku ri endla katsongo rero Swi hisa lexi ane munghana kahlekahle ko va ko va javulosi ka mundzeni wa tiva loko khalanga vanhu va ku he i javulosi munhu loyi a ni nga swi twisisi kambe sweswi ndza byi vona ku himpela wa tiva xi na matimba van'wamakulu kumbe munghana ko na mpfula xi nga yi yimisa ku ya huma le tilweni yi ta laha hansi la xi yi tlherisa yi futhela mapapeni hayi munghana hayi ku vula ntiyiso munghana mina ni ri i mavoko hayi a ni karhele munghana ni pfumerini ku kahlekahle ka ha ri ku hava ku hina hi nga tlhe mu hlula munhu loyiwani

Mi wanuna exikarhi ka vavanuna. Hayi, ni kombe, hi mina hi ku yimela vatirhi hinkwavo laha tiakini. Hi hi rhandza ku ti sola mhani. Ku va hi nga mi tshembanga nkarhi lowo leha va ta ku. Na swi tshamiseki lomu ko tanganedziwa ngopfarheswo a ti ku do feza xiphinga. Ni ta kombela MEC. va hoxa marito mambirhi manharhu atir over to you
hayi inkomi a ni swi tivi na ku ni swi sungula kwini um n'wina vaaki va laha risinga tihlayini va va nkateko lowukulu mina ncombo n'wini ku va na n'wanuna wo fana na tatani richard mdawu loyi a henhla ka mali ya yena leyi a nga tivekela ndyangu wa yena a kota ku avelana na n'wina na vasati va n'wina na vana va n'wina ku mi kota ku tela midyili swa kala se hikokwalaho ka sweswo hina tanihi mfumo hi vona swi ri swa nkoka ku hi endlela tatani Mdawu ntirho lowukulu wa ku n'wi tlhoma risiva tanihi munhu loyi a a lingele ku tirheleni ka tiko se swi nga leswi um ntirho lowu hinkwerhu marhambu wa ka wona
n'wamudava khomela yini swilo hinkwaswo ha tshamiseke Khensani kombela u nga ni vitani hi xivongo xexo a ni lo ku twisani ka nchumu khensana ni mudava xivongo xa wena e xivongo xa papa kambe mina na xi landzula wa xi landzula E, u u vula yini sweswo
a wu nga hembi u kunkumisa ndzi dza va papa ndzi le ngatini na le ka marhambu Ni kombela u ni khomela ku va ni nga ku tshembi nkarhi lowu hinkwawo. Ni nga si ti hlupha mhani Khensani a swi na mhaka sweswo. Ni vula ku a swi ri na nkoka ngopfu Khensani loko ni ta le hofisini ya wena le ni ka ni ku vutisa kambe wena i ya mahlweni no no no sirhelela tatana wa. A ni va sirhelelanga.
Ni te kahle le ka wena hofisini ni nga ni ku busela kahle wena i ku kho i va yimelela hi swona? Musa loko a yo ti kuma u ri ka xiyimo xa mina a wu ta endla yini ha? A wu ta hoxa va papa wa wena hansi ka bazi? Bazi ni nghenisa ka tona tete mhani Khensani a ni wa ka Mdawu mina na ka Baloyi. Musa, wa swi tiva endzeni ka mbilu ya wena ku loko lo tikuma u ri ka xiyimo xa mina a wu ta endla leswi na mina ni swi endlaka. Musa, a ni hlawulanga ku va n'wana mudhawu. Loko a swi kotaka ku ni n'wi cinca ni n'wi endla munhu wo lulama a ni ta swi endla. Ni nga ha swi kota ku endla sweswo Gezani? Eya, ni nga swi kota ku endla sweswo. Lexi wena u nga ta xi endla sweswo Gezani i ku suka lan'wani wena i famba i ya le maphoriseni le i va byela swilo hinkwaswo leswi tivaka hi tatana wa wena. Ha, hi ndlela yaleyo u ta swi vona wena sweswo hinkwaswo a swi lulamile. Wa ni tikisela Musa, a ni nge swi koti. Loko ni ku tisela Gezani ni byeli ke i lava yini lan'wana? I tele yini wena lan'wana?
ni kombela u ni rivalela na ku kombela ni kombela hi tlhelela ka rirhandzu leriya wa tiva a a ni se tshika ku ku rhandza musi futhi a ni tshembi ku ni ta ni ta tshika u se ni lahlekeriwa hi va papa mina ni kuma ku nga lahlekeriwi hi wena
Khensani ni kombela leswaku teka bege ya wena ni famba khensani hikuva ku la ntiyiso a swa ha maki na ni khomela khensani
Ela, ano, ela, ela ku n'wi xavela tingani timbirhi tinharhu. Swo yini mali khalanga? Hmm? Bava se mi xurhini mani, a a a mi za mi karhala. Mani xula, mina? Mm-mm. Nxixo, no sungula yili, no sungula mina. A ni ku swi nga va njhani mani ku hi famba hi ya kaya bava? Hi ku ma swi tiva ku phela ku mhani ve va ta ku va hi rhuketa loko hi fika kaya. Mi fika mi mi lo hlike hi ndlela leyiwani bava? baba se nomkombela efameni kaya mani baba uhlunzu kanjani wena tsaka njhani hlunzu hlunzukela wena ku ri le ndlwini ndza bya wena mina byala wena nofambi a ni ri mlisini nakan'we kambe hinkwenu ha swi tiva yi khalani ku a ni hi mina ni nga te mi ta n'wi hlula richard kambe swilo swa hi endlekangi hi ndlela yaleyo ma swi vona se ni khomeleni bava kambe a hi fambeni ya kani u mi kombela khalani wena i nga ti voni i ri na nandzu

Kambe sweswi wena sweswi a na makuchuncha makuchuncha ani manchucha bava
o leswi vulaka ku bava timhaka leti vanhu kwati va ti tshika sweswa swona a a nge he phindi nakan'we tlhela va lula futhi hi richard hayi mina wena wa rivala mina mina loyi nsocha mina socha ri fela nyimpini wa vona ku ri richard

a wu na swa vukuma sesiwi ku hava vululami ni ta vukuma kwihi vululami ni ri nandza a wu boli hambi wo famba koveni lundza ri ta vonaka hambi vusiku byo leha ka njhani richard eh. ri ta xa dyambu swilo hinkwaswo swi vonaka swi nthunda ya richard a yi vonali na ni ri rich rich khunga ndi ya suva tifarei ndi to vuswa swi ka nga wu sapeli va to vona vona va swi pfeseseswo ka chikhuva va ri teflon don va ku amba rich right swi ku pfala mis ayi hatlisa mm. ntirho wa wena ni wu na hakelo hi sweswo papa we va hlantele le kamareni va hlantele mbedo wa mina va hlantela na le hansi ni ri wena u ta hlantswa mikumba liya loko u heta u koropa hansi wa nitwa musa tshika ku ri loko ni vulavula na wena u langutisa hansi ni langutisa A ni ni ku byerile timhaka leti ti nga si endleka ku ri swi ta endleka swi ta humelela leswi kumbe no hemba? A mi hembi mhani. He mhani vona ni ta kombela ku mi ni khomela swinene mhani ku vula ntiyiso swi nge humeleli futhi.
N'wananga loko ni ku khomela mina swi ta heta mahlanta laya nga tala le enhlokweni ya va bava wena? Ha mani mara swin'wana hi swona mi nge Rachel buti musa nandzu wa bava vanhu phela va va va va hlanta mhaka ku va swa voswa ya wena mina a ni vulavuli na wena u phyaphyarha skarhi ku we u phyaphyarha ngopfu Eh, u phyaphyarha ku valoko na swi tiva ku ni vulavula a mi vulavuli na mina kambe mani buti musa laha u ringeta ku lava ku pfuna laha mahlawuri mi yela mani swi swi- swi- swi lunghile a swi lunghanga nchumu hinkwenu na poyiriwa xikolweni ni vitaniwa mavito laha ni byeriwa ku hi mehe ni n'wana wa xidakwa ni n'wana xidakwa xa muxengi n'wina va mi nga ri kona swa ni vava hi bodimusa swa ni vava la kaya mi bizi mi ni vitana mavito mu ku hehe wehe mbangini mbangini dodomesi swingerengere hinkwaswo a swi ni pfuni nchumu hi bodimusa a swi ni endli nchumu he n'wa maphina laha ni mi vulavula swa n'we swi ya le na le hi bodimusa mehe na mehe ni lava vutomi bya kahle ni tanihi n'wana na mehe na mehe ni lava vutomi bya kahle ni lava ku va na swa kahle mara n'wehe hinkwenu laha a mi swi tivi na ku ncini lexi ni endlaku ndza timbangi hi yona mbitsi ya laha kaya lanu vana van'wana va ku ringana na mehe va swi lava ku va hanya vutomi lebyi byi va kahle mara mbitsi leyi mi ni nga ka yo va nge yi koti
mahlori rivaleli hi pfaleke matihlo hi timhaka ta hina hi rivala hi wena n'wananga rivaleli khalanga rivaleli n'wananga rivaleli n'wananga rivaleli rivaleli mara naswona wa vurisa n'wananga e timhaka ta richard to fanele ti hela ta ku cacana na richard hi le ndzhaku a ti heli namuntlha hi ti celela kwala a na ha la ku twa nchumu hi richard mina ni ra hakeli wena se mani loyi a gongondzaka nkarhi lowu ni kasi nkarhi munhu chaya kwala ni hetisela se ku nga va ku ri mani muloko ngoza hi nkarhi lowu wa

a swi nge koteki lero
ku tlula richard ma swi lavi i xirimba xa richard moyo lava endlaka hi lanwana xo sungula hi vukosi byi lanwana i yini xi endlaka leswaku wena i lava ku celaka u celela vavasati wa wena i yini xaka tshama ni nga dlaya xaka richard na nsati wa leswi va nga ni endla swona loko nga ri se se ruth le dzani na xibedhlele a ni ta dlawa ni vafi sweswi he mfana ndzini u na na xivindzi xa ku u ta u ta lava nuna mina u lava ku n'wi hoxa ka ka swinyimpfanyimpfana leswa wena leswi a hi wena lowa ni pumba vuloyi a hi wena na lowa ku mina ni chelele e, e, lexa nsati wa wena ni lava ku xi dlaya a hi wena ni kombela mi ndzi rivalela ni kombela mi ni khomela loko ni endla leswiani a ri swi tiva ku ri taka mudaya va va loyi a fika kwini vukosi ayi huma famba vukosi famba mani hi lowa ni nyangu hi kombe xikosi a wu laveka ze muhutu lawu tirha huma leriya hi lowa nyangu lwana hi kombe xikosi lani fika kwalano hi swona ta ta famba sangameri loko mi lava ku hlula nyankhandle luya wa ku tiva ka moya salani
Rifel.
Check your level.

ke nna ke nako richard le tledisi ga o fele ka bona
hehehe vukosi u tlanga hi n'wina a mi swi voni n'wina ku ri wo mixolola a nga na mhaka na n'wina munhu luya ntsena loko ti fike ka timhaka ta ku richard a ya wiseriwa le exidziveni ivi loko swi tsandza mi tshembe yini mi tshembe ko ku ti dlaya hi swona ke leswi mina hi nkarhi laha loko ni ri le mozambique a ni koti no tlela a ni koti no endla xa nchumu ku mina manjhe mutsako wa mina u heta hi yena loyi a richard wa ka mudhawu
famba a ni ri loko vuya mina ni ta tirha ku ba mavoko ntsena lexi ni lavaka ku ri u xi tiva i ku loko wo huma laha ka muti lowu u nga ha vuyi la tsukani a hi swona leswi mina ni lavaka ku swi twa eka wena ntsena lexi ni xi kombelaka eka wena i ku i ni seketela eka mhaka leyi
gezani ni karhele ni nge swi koti ni ri ni karhele swi lava u hlawula xi xin'we ku ri u hambana na richard kumbe u hambana na mina
Mahlori muxava hosi mi sala la eka muti lowu mi hlayisana n'wina vambirhi mi nga rivali ku hlayisa mana n'wina nuna mina xana xi kona xilo lexi ni nga tshama ni ku alela xona xi kona na
mina ni la ku tiva bava ku kasi ntsako loyi mi nyika ku wola ka n'we a wu mi enelangi na vele kahlekahle a wu mi enelangi ntsako wa yena bava lexi ni faneleke ni xi endla ku ya lwisana na yena richard loyi ni nge vuyi mina la kaya ni nga se heta ẹ̀yin bèrè. Aku baba why va loko va va dlaya na na na na Richard phela vutomi a hi bayosikowa ku phelana va ta pfaleriwa khotsweni baba mi ta pfaleriwa khotsweni me ni ta sala ni xaniseka laha nu baba mahlori wa vurisa no kombela kokwa muhlori no no kombela mi nga cukumeti vutomi bya n'wina hi mhaka ya richard richard bava mi nga fambi no kombela ku kombela meti no na kombela wena mani na n'wina mara mi ta mi ya kwini se vanghana va richard leswi mi swi endlaka vula ntiyiso bava i ku- i ku tlhontlha nyarhi hi- hi hi rhavi ra- ra- ra nhlampfurhe bava swi ta boha ni dana mano tatana wona mano kambe ni nge bohi la kaya

Hey, Seme re taka taka. vana va me hi n'wina lava a ku saseka mo ti fana na me he langutani U ra leboha hle mani thank you. mani nga vulavuli na wena phela Mani.
Vana na vumunhu a swona sweswo. Sivara. Eh, mi sasekile na khensa swinene. Hi rhandza ku mi khensa ha tinyungubyisa hi n'wina Sivara. Ku va mi semerile le emaninginingini leyi. Hey, ku nga se va khale laha a ku ba va sivana Hayi. Mm. ka- hina van'wana sa hi chava no famba laha xitarateni Sure. mara vonani sweswiwani Mm. Ka na cancer swi va ri na cancer. Na mina ni lava mi ni khomela. Eh, ndi amoro ndo disa phiriri hapa mudini wa wa Chavala ndi sorry nga ma. Eh, n'wana wa mina no. Hangeri ndi chita speech. Ndinga ḓo mu embarasa. Tell.

i ri nkwembu ya mm. mike baloyi u fikile loyi bava musa mm. ya yoloye eh. mina hi khomanile ku ya ku ya vombana luya richard mudawu ka ntlangonyana wa wena namuntlha brahamaka nge fiki yi onhetela phenhlo ka yoho ya pandza he i tshama yi byi nwile a nge onhi nchumu hi wa kahle wa ku tirha na yena ntirho lowu na ku byela namuntlha mm. hi endla matimu hi ku tsopeta ka tihlo mudawu ri ya n'wi pela namuntlha dyambu ri la Shani.
changameri nkomu ku ri u fikile
kusuka namuntlha vutomi bya wena byi ya ku cinceni
moya ni karhele ku vulavula ni lava nyimpi mi
hoxa beke butini famba
sorry alikhomela
makavaye

Right, right. Hey. Hey, freedom! Yahina! Freedom! Thank you. Yeah, mi nga tshama, mi nga tshama. Eh, tshama.

i khale ni swi vona ku i na madambi wehe hi ni ku khome hi ncila namuntlha i kwini n'wana wa mehe tutu
man'wana ho va ni u mpotsa na ke tsivi ri n'wana wo kae a wu swi tivi wehe namuntlha sweswi wa vulaka hi swona ya ni fona maphorisa va ta ku pfuna va ta ni pfuna fona maphorisa va ta ni pfuna u ya kwini humesa n'wana wa mina tutu
mani mano e mani bot musa Sula yini n'wana wa n'wana phela kombo hi ku hi huwelela Munghana- chavisa mani munghana wa mina ri vone bava kha ra famba na loyiwani bukosi va ya leti akeni Bukosi. lero bava u ti yimisele ku ya ona siku ra richard eish u ni byela kumbe na matihlo va ya tshukini ya donyokini nga ku va ya ku dlayeni ka richard leni yo ende na swi tiva loko swilo swi nga fambi kahle va ta mi jikela bava va ta mi musa jikela musa musa n'wananga swi laveka hi endla swin'wanyana xo karhi n'wananga handleni ka swona na ku byela papa wa yo va ya fela kwale byele na ku byela va ya fela kotsweni n'wananga

byela n'wi byona ni ri yingisa ni ri hinkwerhu ha fambaka na loyi a salaka loko u ri ku va papa we va nghena xidziveni na hina hi nghena na vona tlomu hi ya nghena ndzeni hi sweswo eya phela genge leyi ya ka risinga leyi hinkwayo yi fanekele yi swi tiva ku hina hi va mani hina hi varobyi hi fela nyimpini hina a yi fambeni hi komba ba maseketelo i ta i ta khokela movheni
Eh, malume a mi lava ni mi tlangela nghoma yo karhi o mani kombela ku pfuniwa mani swaka ra mina mani ni mi pfuna yini ku na le eh, kandziyisiso lowa wa xivoniwa ne se leswi ni kombela ku ri ni endlela xona ni lava ku i i xi ponisa laha loko richard xi karhi xi vulavula laha na vanhu xi kotisa ku xana
mara a ku vulavula ka ntiyiso la a ni- ani ngheni ndhawu mara brother richard yona ya wu tiva nkandziyiso lowu boha mara khoma khoma khoma khoma ah, ah, mani no ka no kombela ntsena mani xaka u swi vona boha khoma a ah, se ma vulavula se se ni yi ta twanana
bona ingane ingane nje leyo mani no kombela mani nga nga zibayiza hi mhaka leyi wa swi twisisa leswaku leswa vunangane swi swa yini mi nga ka lemvilela a ri kolana and kombela loko nghena i ni tlangela risimu lera ra bank stool wa vona lera dokodela ndzi rhandza ku penga lera tova jaokelela mina na n'wina a hi nga ri hi swona na okay
mo ni nga mi byeli nkarhi

Never die. mi nge mahlweni mudava mi mahlweni hi mbulavulo n'we ntshamo lami ri kowa a sweswi tshamisekile mpela a yini mahlweni hi yingiserile
hi vamos a hi mukeni a hi fambeni kaya a hi fambeni tsakani

ndla n'wana wa mina tutu ke ni vita maphorisa na swi vona ku wa swi voni leswi a va ta maphorisa va ta ni pfuneta va ta va ta ku khoma yo nga ni baleseli tule fatima nga ni baleseli u thule tule fatima

okay eh sa zwi ḓa ndi khou amba uri a thi nga ḓo a thi nga ḓo lapfisesa maotasi a va ha vulavuli vanhu hi ntamu swi lava va bela mavoko ku ri hi va nyika matimba va kota ku vulavula brarich mavoko mavoko
ku pfile mi nga vathu um xo sungula ni ta rhandza ku mi xaweta hinkwenu la Eh, Mpfukilani. Ya, va kona lava swi tivaka ku umrichero zimibruri man. Munghana wa u makule ka. Eh man, ha tivana swinene. Ya, u vula Scorpion ne? Ya. Ya, hey tivana kule man. Ya.